Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kumbe mi subscribe-a ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni lava ku khumba mhaka leyi, xana loko mamazala va vabya, xana loko mamazala va lova, laha ni vulavula hi mani? Ni vulavula hi mhana nsati wa mina lava va ni vulaka ku ni mukon'wana. kumbe ni mukon'wana wa ka swimanimani. Xana loko va vabya va ri ku tikeriweni va ri eswitlhavini va ri malakanini, xana na nghena laha va nga kona ni va pfuxela na? Kumbe mi kuma ku va ri xibedhlele va ri ku vabyeni, xana na ya exibedhlele ni fika ni va pfuxela na? no hi Xitsonga xa hina swa yila a wu fanelangi i fika i tshama laha ku nga na mamazala loko va ri ku vabyeni kumbe i kuma ku wa famba na nghamu i ya kwihi i ya ka vunghamu i ya ku pfuxeleni ka mamazala ivi wena i fika i nghena na nghamu ya wena le ndlwini leyi ku nga na mamazala no i ta fika i tshama kwale wena va nga ta ku rhurhela kona. i tshama kona na laha van'wani va nga ta va ri kona kwala mutini ivi nghamu yi nghena le ndlwini yi fika yi hlamusela mhani ku ha ni te na mukon'wana wa n'wina i te ku mi pfuxeleni ivi mhani va ku hayi va hlamuseleni ku ha se na kha na zamazama nyana. Na kota no dya nyana se na betere ivi na loko ku yiwa xibedhlele swi va tano i ta fika a ku hayi ni te na mukon'wana wa n'wina va le handle le na vona a va ti va ri va ti ku mi pfuxeleni na vona mhani va ta hlamula va ku hayi na betere va ri mundzuku ni ta huma ivi swi va kahle. A hi yeneni la. Mamazala ivi va hundza emisaveni. Loko mamazala va hundza emisaveni, ivi se loko ku ku wa vuntlhanu mufi a fika kaya. Xana wa tlakula bokisi or wa tlakula casket-e u humesa mamazala va nghenisa endlwini na? Xana loko va ku i nkarhi wa ku vona mufi ro hetelela wa nghena wena endlwini i fika i vona mufi ro hetelela na? Xana loko va ku sweswiwani hi ya emasirheni or emasana or emandlwavini loko ku fika nkarhi wo seletela wa seletela na? No, a wu swi endli swilo sweswo hinkwaswo leswi ni nga swi vula la. A wu tshuneli no tshinela, xa wena i ta yima le. Tanihi wini, tanihi mukon'wana i hlonipha mamazala a ni loko i ya vukon'wanini a nkosini kumbe loko ku ri na mitlangu lomu kon'wana sorry la a vukon'wani leyi hi nga lovola kona hi famba na vanhu vo karhi lava hi heleketaku hi famba na maxaka ya hina va ku hayi le ku nga teka luwa n'wana ku na nkosi le ku nga teka luwa n'wana va ri ku na ntirho wo wo karhi. A wu tshuneli i fanele i titlondla i hlonipha mani i hlonipha mamazala i teka mamazala tanihi mhana wena loyi a nga ku tswalela nsati i n'wi xixima na loko a tlele vurhongo lebyikulu bya makumu mi ni twa mi ni twisa kahle kwalano hayi mi kuma ku. hi famba hi nga hloniphi vo mamazala wa hina ivi na loko swi endlisa ku yini na i kuma ku papa mina va vabya ve le ndlwini nsati wa mina i kona hambi vo huwelela va ku va lava mati a nga ngheni a va nyiketa mati ya ku nwa loko va omeriwile. mi ta ni kuma kwalano i ta vitana n'wana a teka mati la fanele a nyika kokwana va ri va lava ku nwa mati va lava yini va lava ku dya va lava ku nwa tiphilisi sorry ivi xihlangi xi tsutsuma xi ya nyika xi ya xi ya nyika kokwana va nwa na loko mi kuma ku va lovile papa nsati wa mina loko va ku ku ya voniwa mufi a nga tshuneli no tshunela ku ya vona mufi van'wanyana va ta ku byela ku na le masirheni loko va ku se I nkarhi wo hi famba hi ya masirheni nsati wa mina i sala a tshama laha kaya laha a langutana na swilo leswi xotaku vanhu va matiko loko va lava swin'wana laha va ta vutisa yena va ku makoti hi lava chukele makoti hi lava munyu makoti ku xota yini yini a nga yi no ya masirheni a nga tshuneli no tshinela loko a vona papa zala va nghena kwihi a hansi ka misava. ya mamazala a nga ya a ya lahla mamazala a hi problem na loko va ku voniwa rifu ro hetelela sorry mufi ro hetelela a nga tshinela a vona mamazala mara papazala a nga va voni na le bokisini or ka casket a nga yi na le masirheni ku ya ku ya lahla papazala i tshama kwihi a kaya. Na mina mi kuma ku loko swi endla ni swi vona ku okay ku na vanhu va selenyana vavanuna laha mutini, a swi na nkoka ku ni famba ni ya masirheni leyi ni ya vona mamazala loko va rhelela va rhelisiwa hi bokisi va ya hansi ka misava. A hi ti dyondziseni ku hlonipha xintu va va ka hina, a hi ti dyondziseni ku kurisa ririmi ra hina ra Xitsonga. Na khensa dankie.